Wakwa nĩ ndoka. Ũmũthĩ ndĩrenda twĩyũrie atĩrĩrĩ, nĩ gũtũraga athuri, he athuri arĩa metagwo athuri. Anake rĩ, nĩ tũkoragwo na anake? Ũmũthĩ ũcio nĩguo ũndũ ũrĩa ndĩrenda twĩcirie na twarie na njĩra njariĩ. na reke tũtwarane hamwe nĩgetha tũrore ũndũ ũcio na njĩra nditũ. Nĩkĩĩ kĩratũma ndehe ũhoro ũcio? Wahota kwĩyũria atĩrĩrĩ, nĩkĩĩ kĩratũma njethe athuri na njethe anake, na nĩkĩĩ kĩratũma ũndũ ũcio ndĩwarie na ndĩ mũtumia? Gĩtũmi kĩa ũndũ ũcio ũmũthĩ-rĩ, nĩ tondũ wa ũrĩa ndorete maũndũ. ngacũthĩrĩria na gũteithio nginya nĩ roho wa Ngai rĩ, ta mũciari rĩ, ngaingĩra thĩinĩ wa thimo. Thimo mĩrongo ĩrĩ na ithatũ, ngamĩrutia hau rũgongo ngaikũrũka. O na wenda gũkinya nginya na kũu twendi six rĩ, ikũrũka tondũ ũhoro ũrĩa wothe ndĩraria ũrĩ hau mwĩroreri wakwa. Na rĩu rĩ, ta rekei tũrore atĩrĩrĩ. athuri arĩa marĩ a mĩaka ya tene eighteen eighties na eighteen ninety rĩ, hĩndĩ ĩrĩa mũkoroni atokĩte thĩiniĩ wa bũrũri witũ rĩ, athuri acio hĩndĩ ĩrĩa gũtarĩ na nyamũ ĩtagwo na gĩthũngũ colonization maikaraga atĩa hĩndĩ ĩyo? Thutha wa bũrũri kũheo wĩyathi rĩ, gwacokire gũgĩikara atĩa mwena wa athuri na anake? Na tũcoke tũrore atĩrĩrĩ, na rĩo ũmũthĩ ũyũ tũrĩ rĩ, rĩrĩa bũrũri ũkũrĩte mũno rĩ, rĩrĩa andũ matuĩkĩte ndĩjĩto othe rĩ, ta rĩu ũũ tũreka ũmũthĩ tondũ nĩguo ũratũma tuoye video ĩno tũroya ndagĩka ĩno rĩ, na nĩwe ũtũmĩte ngĩe na ũmenyo mwega rĩ, e, mwena wa rume ri haikarite atia niki gitumite arume mage kuona umuhi, e, umuhimu wa mundu wa nja wa mutumia wa muiritu wa mutumia niki kiratuma kuhane uguo na ndinauga ni arume othe aca nie ndirahutia arume othe ndauga amwe amwe, na githĩ tiguo kũrĩ? Rĩu rĩ, hĩndĩ ya tene rĩ, nderagwo nĩ guka witũ atĩrĩrĩ, tondũ guka witũ akuire nineteen eighty four, na hĩndĩ ĩyo rĩ, ndakĩrĩ o mũtumia, no ndĩ kairĩtu kanini kĩndũ nineteen sixty seven.

Mwanake-rĩ, amenyekaga na kĩ? Na mũthuri-rĩ, amenyekaga na kĩ? Mwanake wa hĩndĩ ĩyo, ndangĩahutirie mũirĩtu amũguũrie nguo. Twĩ hamwe nginyagia hau? Nake wĩra wa mũthuri, nĩguo warĩ wa kũnyitĩrĩra atumia a, hĩndĩ ĩyo matiarĩ atĩ mũtumia angĩatigirwo nĩ mũthuri. ũcio acaragĩrio mũndũ wa kũmũthambia. Kwoguo gũtiarĩ na atĩ mũndũ nĩ arathiĩ gwetha arĩ mũtumia. Rĩu rĩ, hĩndĩ ĩyo nĩ mathondekaga rwĩmbo na nĩ mathiaga kũina rwĩmbo kũndũ na kwa mwanake ũrĩa mathiĩ rĩ, ta rĩu mangĩokire kwa guka rĩ, airĩtu makoragwo marugĩte njũgũ. na magakia ũcũrũ, magakua ũcũrũ ũcio na hinya, na njũgũ magakua na magakua na cihũri, na magoka nacio ciĩkĩrĩtwo kiuga-inĩ kĩarĩ kĩnene mũno gĩetagwo kiuga, na moka kũu rĩ, nĩ mainaga rwĩmbo marĩ othe hamwe, na anake acio kũu gwathio, nĩ athiaga kwa nyina akamwĩta.

nĩ kwarĩ na nĩ nguga rĩu tondũ nĩ hakinyire handũ rĩa te nguo, ngumbũre rĩu nyumbũre biũ, gwakoragwo na nguĩko maita maya merĩ, nĩ kwarĩ nguĩko ya athuri na nguĩko ya anake, na icio nĩcio ndĩrenda gũtarĩria, nĩgetha tuone atĩrĩrĩ, no tũhote gũcoka hau, nguĩko ya athuri rĩ, yarĩ ĩrĩkũ? ĩyo nĩ ĩrĩa ya mũndũ makomanagia na mũthuriwe. na magaciara twana. Na nĩ wanyita ĩyo? Ĩyo yarĩ ya kũguũria nguo na kũruta mũtumia nguo ũgagĩka gĩko kĩu. Ĩyo ĩngĩ ya anake rĩ, nĩyo rĩu ndĩrenda gũtarĩria. Ĩyo ya anake rĩ, mwanake na airĩtu mathiaga, mwanake aiguaga ũrugarĩ wa nyondo agagĩkomera airĩtu, agagĩkomera mũirĩtu. Rĩu guka anjĩraga atĩ, hĩndĩ ĩyo akanjĩra, niĩ nĩ ndagwĩkaga airĩtu mĩrongo ĩno? mĩrongo ĩrĩ ũtukũ ũmwe tondũ gũtirĩ kũguũria nguo, na arĩa anake makorwo marĩ itharia, ũcio mwanake atue mũirĩtu atĩ mũirĩtu ũcio ndangĩkagũrwo nĩ mwanake nĩamũtua agatuĩka gĩcokio, mwanake ũcio nginya ndangĩetĩkĩririo kwenja nderu. ndathekagĩrio kwenja nderu tondũ hĩndĩ ĩyo cienjagwo na nyamũ yetagwo ngũri ya kũraga ũguo, athuri magakĩrũngana na anake makarũngana, rĩu mwanake ũcio arekagwo arekererie nderu nĩgetha mũndũ wothe mũirĩtu ũrĩ itũra rĩu akamenyaga ũyũ nĩ mwanake mwaganu, ũyũ nĩ gĩtharia, ũyũ nĩ mũndũ ũngĩananga airĩtu. Na rĩu nĩ gwagĩcokaga airĩtu acio magakĩhorera magakinya hĩndĩ ya kũhika na athuri a itũũra rĩu magethagĩra airĩtu acio anake a kũmahikia. Ũmũthĩ ũyũ no gũkĩhane ũguo, no gũkĩage kũhana ũguo tondũ bũrũri nĩ wakũrire mũno na mũthuri ũcio nĩ akoma wega tondũ mũthuri ũcio harĩ kiugo anjĩrire harĩ mũtumia watigirwo wa ithe. nĩ mũthuri wake etagwo Wahome na mũtumia wake etagwo Wakũraya. Na Wakũraya rĩ, agĩtigwo nĩ mũthuriwe tene nake cũcũ nĩ akuĩte agatiga guka. Kwoguo rĩ, guka nĩ athambirie Wakũraya na makĩgĩa mwanake wetagwo Mũciri wa Wakũraya. Na nĩho muonaga nginya Wakũraya ũkoragwo gũkũ kwa Inooro, nĩ wa bamĩrĩ ĩyo. Rĩu mũciri wa kũraya rĩ, nĩwe waciarirwo nĩ guka. Kwoguo guka nĩ atwĩraga atumia acio matiagaga ene, na wekagwo ũndũ wekagwo ta kĩhiko. Kwoguo o na guka athiĩte kũu nĩ amenyekaga athiĩ kwa Wahome, na angĩaciarire kuo, mwana ũcio amũkagĩrwo o ta arĩa angĩ. Na mũthuri ũcio nĩ amũkĩrĩtwo baba witũ na arĩ muoyo. Rĩu rĩ, ndĩrenda kuga atĩa? Ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ, ũmũthĩ rĩ, tũgwĩka atĩa? Nĩ wona athuri acio nĩ mamenyagĩrĩra nginya atumia arĩa matigwo nĩ athuri, nĩ mamenyagĩrĩra nginya atumia arĩa othe matarĩ ahiku, na atumia acio othe makoragwo marĩ rungu rwa athuri, na nginya anake nĩ mamamenyagĩrĩra. Ũmũthĩ ũyũ rĩ, nĩ kĩ kĩratũma, nĩ kĩ kĩratũma anake aitũ matiramenyerera airĩtu aitũ, matiramenyerera atumia, nĩ makĩrĩte mĩhaka, nĩ mataro magĩte, anake ĩtĩkĩrai kuoya ũmenyo wa aciari, ĩtĩkĩrai kuoya kĩrĩra gĩa aciari, ĩtĩkĩrai gũtarwo, tondũ Bibilia hau ndamwĩra mũthome rĩ, yugĩte mũndũ wĩtĩkagĩra nginya gũtarwo rĩ, na wĩtĩkagĩra kũigwa rĩ, nĩ atũmaga nyina akenũke. nĩ atũmaga mũciari wake atũũre akenete, ona nginya higo cia nyina mũmũciari igaikaraga ikenete. Ĩ nĩũĩ mũciari waku akenete onawe wĩna kĩrathimo? Rĩu rĩ, nĩkĩ kĩratũma mũũrage mwarĩ wa nyũkwa? Nĩkĩ kĩratũma? Acio maroragana rĩ, maroragana nĩkĩ? Ta rekei tũrore, nĩ mataro ma aciari magĩte. ĩĩ hau tũthiĩ ho, nĩ kwaga magĩte kũigua aciari. Aciari nĩ maragĩa na ihinda rĩa gũikara na ciana ciao. Kũngĩkorwo nĩ maragĩikara rĩ, matikĩmahe ũhoro wa ma, atĩ rĩu gũtirĩ mũndũ ũngĩnengera mwanake mũirĩtu wake amũinũkie.